Meta ġiet 66, ġiet l-elezzjoni ta' 66 kont għadni student, jiena xammejt iċ-ċans tiegħi li nista' nitla' fil-Parlament. U deċidejt li noħroġ għall-politika. Li noħroġ għall-elezzjoni. U anke ma kienx faċli, ma kienx faċli l kont għadni żgħir, kont għadni dak iż-żmien kont għadni votaw ta' 21. Mhux bħal-lum. Ġifieri, u jiena kien għandi 21. U meta jiena qed mort għand il-partit u għedtlu li jiena rrid noħroġ, dak iż-żmien kien hemm Borg Olivier, lili ma ridunix. U ma ridunix, mhux f'sens ħażin, fis-sens tajjeb li ma ridunix nitlef iċ-ċans li nsir tabib, sax titfa' fil-politika u tistudja fl-istess ħin. U jiena li rajt iċ-ċans u ma ridtx nitilfu, bqajt ngħid li jiena rrid noħroġ għall-politika. Borċa Riviere kien ċempel lil missieri u qalli, qallu, qallu inti taf li t-tifel tiegħek irid joħroġ għall-politika? Qallu, ara kif tagħmel, ipperswadih biex ma joħroġx. Borċa Riviere il-Pa. U niftakar missieri kien konna wara li kien jaħdem ma nafx kemm kien ilaqgħana jiena u ħieta warajja fuq il-mejda tal-ikel u kien kien biex jistudja jgħallimna jgħallimna dak iż-żmien. U niftakar kien qalli qalli Kostus, qalli x'inidi tal-politika tiegħek, qalli se tagħmel? Qallu iddeċidejt li noħroġ għall-politika. Qalli se solvi l-problemi tad-dinja kollha inti u minn għalik. Għetlu le, mux sensu biex għetlu, pero id-deċidejt li nara ċans li noħroġ politika. U keċċin il-barra mid-dar, nso għallin keċċik il-barra mid-dar, għetlu għetlu għarra ħireċina. u ħriġt mid-dar. U bat ħija fis-sija ta' filgħodu fetaħ li tieqa minn xi nkun tħadd mit-tieqa ġol Ma dik qed il-bidu. Eh, sospensjoni temporanja kienet. Eh. Il-bidu, mbagħad fl-aħħar il-fieri meta ma setax iżommni iktar x'na kont iddeċiż. Sewa. Jien niftakar mbagħad waħid ġajt meta intaqal il-Kunsill tal-Partit Nazzjonalista biex japprova l-kandidati. U jien ma kontx approvat, proprju il għaliex kont se nitlef l-istudji tiegħi, ma nsirx tabib. Mbagħad fl-aħħar ma setgħux bqajt jiena ngħid irrid se noħroġ, se noħroġ, se noħroġ u fl-aħħar infatti jiena kont l-aħħar kandidat li approvaw għall-elezzjoni tas-'66. Missier imbagħad ovvjament daħal fiha. Xi perswadihom sempliċement li bqajt insisti u webet strasek? Probabbli u ma nafx. Ma nafx. U mbagħad naturalment ħriġt tal-elezzjoni, missieri spiċċa jikkanvassjani xo kien tabib u jiena kont student niftakarni fuq il-karozza tal-linja dak iż-żmien Konna nwaħħlu l-karti mal-ħajt, wiċċi mċappas mal-ħajt, u jiena nistħi minni su niżel rasi ta' prasijiet nistudja fuq il-karti tal-linja, kont għadni nistħi, ma bdejt nagħmel il-meetings u bdejt. Minna bdejna. Bdejt tagħmel il-meetings, bdejt organizza l-meetings inti stess? Le. Kont tkun parteċipi fil- Partit u kont parteċipi fil-meeting. U bat hemm dak li kien fis-66 u tlajt. Kienet kienet l-ewwel darba li tlajt fil-Parlament. U l-ewwel L-ewwel meeting kif kien tiegħek? L-ewwel wieħed ma nafx eżatt l-ewwel, ma l-ewwel mill-ewwel wieħed mill-meetings kien l-isla. Li qed ngħid. Bil-goff ngħid. Bil-goff. U qed ngħidlek hemmhekk kien kien distret iebes ħafna. U niftakar konna nkunu fuq trakk bil-mikrofon u dak iż-żmien il-meeting konna minni Kassar Galja kollha mejta s-sena u jiena. U dan normalment suppost bdejt nitkellem jiena u mbagħad jispiċċa hu. Ma data avukatu ma kak li kien kont għadni żgħir. Beda jitkellem hu, l-ewwel beda jsaħħan in-niesu. Ma tnajt jiena bdejt ngħajjat u werża u bdiet ġejja xita ta' flus fuq is-soldu. Mbagħad niftakar kienu qabduni u daħħluni ġo dar biex jipproteġuni. Dik kienet waħda mill-ewwel avventuri tiegħi. Ġieli żomm, ġieli inti kont qed tkellem lill-udjenza u kellek kellek udjenza Nazzjonalista qudiemek Le. għall-bidu? Kien hemm ftit waħdita. Eh, eh, Huma jkunu jafu li tkun nieżel? U żgur kien Kont tkun ħabbart li tkun nieżel. Eżatt. U u- u l-udjenza ta' qudiemek Illum kienet. ħares leħ b'sod ektar b'sodisfazzjon u kif tabat. em, eh, Very likely, ġifieri għax meta nħares lura ngħid l kemm kien żmien sabiħ, għala kien żmien sabiħ. Għax il-verità hija li konna niġġieldu għal prinċip li konna nemmnu fihom, sorry, bħal di tal-indipendenza u dawn l-affarijiet kollha. Konna nemmnu fihom, jien kont nemmen fihom għalmenu. Mela, tlaqna.